Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Tineyi mashura aiitika munzvimbo yedu yatiri inoyi makuseni ano musi wa 1 January 2026 goredzva. Ndina sekuru andinawo panapa ndoda kuti muvavone. Eh, sekuru chii chaita kuti musvike pamuri panapa nhasi? Ah, kusvika kwandaita pano ndadonha ndadonha mudenga. Madonha mudenga? Eh. Muchibvepi? ndaibve kuzimbabwe ndokwandaibva ndiuya une kuno kumauya kuzoita sei tanga takuzotora nyama yenyu were ah, nyama yenyu ye eh. manga mataurirana nani kuti muri kuzotora nyama yenyu ye kuno tanga tarongana netimu yedu kuzimbabwe saka mabva muri mega Ndabva ndiri ndega ee. KuZimbabwe vamwe mavasiya kuZimbabwe. Vamwe vasara patino patino kemba kusi kuZimbabwe nemuno. O imi mukati regai muchisvika. Eh ndini ndanga ndine duty rekuya kuzotora. Wo.
Zvino pamadonha panapa ndoita sei nemi nekuti ini handina chandoziva. Hamuchakwanisi here kuti mubve mudzokere kwamabva kwamamuchi muinde mudzokere kwamabva muinde kuna vamwe venyu. Ah, kutodonha kudai kutoreva kuti zvatokundikana dai zvanga zvisina kukundikana ungadai asina tongondoona muzukuru o oh, manje ndoita sei manje muno munzvimbo yevanhu ndodana varidzi venzvimbo vokuona henyu zvekuti ndo zviripo ah, pana pamuzukuru aya kutozwa kwangu kunotonetsa panotoda n'anga ndo ingatondibvisa pano kutondiita zvekutondisumudzirana chaiko mondonditsveta pakadaro
Oh, ih, hino ndiri ndiani angakusimudzei zvandichatoita sekuru ndichatodana vamwe vanhu vokuvonai kunyanya venzvimbo nekuti muno munzvimbo yevanhu zvamunongoziva kuti munyika yevanhu ini handina chandokwanisa kuita ndatongokuisaiwo pakamera kudai so kuti vanhu vaonewo saka munhu wamamuchivinga mamuchivinga kuzotora nyama yemunhu eh. munhu wacho ihama yenyu here kana kuti Haisi hama yangu.
Asi munomuziva? Vamwe vandanga ndinawo ndo hama yavo saka vanga vatuma inini kuti ndiuye ivo vasaonekwa. Oh.
Mm. Zvino iye anokuzivai munhu wacho? Haandizivi.
Hakuzivi?
Tinoonana pamagirazi pedu ndo pandinomuziva. Eh eh.
Haa mhuri yeZimbabwe nyaya iri panapa inototyisa chaiko chaiko. Chiitiko ichaitika nhasi musi wa 1 January 2026 makuseni ano ndatomukawo ndichitoda kutozvibudisira mabhini ndika ndinorasa mabhini ndopandasangana nechiitiko ichi. Zvino e eh, nyaya iri panapa zvakutongoda kuti tidane varidzi venzvimbo vazvione here kuti ndozvaitika. Sezvo vataura sekuru kuti panoda n'anga, zvino n'anga dzacho ini handizivi zven'anga zvinenge zvotoda vanoziva vanhu vakuru. Saka guys pandichaposta video rangu iri kana pane vanozivawo kunzvimbo kwatiri kunoko munokwanisa kungosvika mozozvionerawo panzvimbo kuti ndonyaya iripo sekuru vadonha kubva kuzimbabwe mati kuzimbabwe munobva kupi nhai sekuru
o oh, munobva kuchipinge Alright. Ah, saka regai tione nezven'anga handizivi manje zvemunomu zviye zvotoda vamwe kuti vakubatsirei inini handigoni zvangu kuzokubatsirai panhau dzen'anga. Kutokasira zvikuru kana unoka umwe wangu anondiuraya.
Ah, zvino ini ndoita sei nhai sekuru? Handiti ndiwatondoona here mukuru? Ini handigoni kukubatsirai, ndaifunga kuti pamwe muchangotoshandisa chamabva nacho motongodzokera. Hazvichadzokerei, handiti ndatodonha here ndatokurirwa pane pandadarika nakuona pasango kupana vanhu vanoita zvemasoro eya wondoya tondidonhesa pasi panapa thank you Pakashata sekuru vangu yo saka handizive chiregai ndione kuti ndodaidzira vanhu vemuno munharaunda zvine ndokasika mozonyota iya ah, saka zvaka